All India Radio Station-ah te a zai ve ngai ang tih pawh a inrinphak loh laiin amah duhsak tuten AIR-ah te zai ve se tiin voice test an lo dil sak a, dil sak tute zah avang chauhin an test ve a. Naupang tein kum sang ka chakua samsarih pakua khan gospel artist niin hla panga a record a ni. Zirlai mai a nih vangin zai lamah a chhunzawm vak thei lo va, kum sang khat chakua sawmriat pathum khanin, Lalianmawi pa chuang nen inhmelhriatin Famchan hma chuan tih leh rinawmna vawng zelin tih hla an record dun a, he hla pahnih vang hianin miten an lo hre tan ta a. AIR lam pawhin leng zem hla sa turin contract an pe leh ta a, chutah chuan luah loh di hmeltha hmangaihna hmel ka dil ngam lo, i leng ve ang, duhai ka sam thin ngang chauh lo chu tih leh ram leh hnam vang tih te a record a ni. Hemi hnua hla record te hi Khua nu ruat loh di, ka rawn zawng zel che. Ka nu ka ngai a ni, ngaiin ka la rawn zawng zel che. Ka tling lo a ni, thuam ang ka do lo che tih hla leh hla dang te pawh, hla thlan huna thlan hlawh ve tak tak te pawh awm ve nual a. Matric a pass hnu Government Aizawl College ah a zirna a chhunzawm a, chuta College Week ah an hmannaah chuanin Mizo upa zai, chheihzai competition a mi tur hla an zir dawn a. A classmate te thiam reng an lo awm miah lo mai a, chu chuan a rilru khawih hle mai a, kan Kristianna avangin kan hnamzai hla ten ngaihsan loh an hlawh tawh em avangin amah ang rual thalai ten mahni hnamzai leh hla A mika mak an hre mi a lo tei vei em em a. Chungte chuan an lo hriat ve phah beiseiin dotu tam tak an awm dawn tih hre reng chungin hlau leh khur chungin Mizo upa zai cassette a siam ta a. Chuta hla te chu side A lamah hianin Lalsangi zai, Kawlkhaw zai, German ralrun zai, upa zai, Dar zo zan side bi lamah hianin ka tling lo a ni. Thuam ang ka do lo che, en chin loh ngaihzual i, nau ang chah ka bang ngei ang, nang chauh lo chu tih leh phu loh si lungrunpui tih hna te a ni a. He Alban Mizo upa zai hi khatih laia Mizoram Chief Minister Pu Laldeng a khan Vana Pahawla a release sak a. Khatih hun lai vela Central yma President Pu Bidenial a kha MC niin a kaihruai a. Alban Police Function hi ticket neiin ticket man zawng zawng chu a bawh bang awm loin Civil Hospital dam lo rethei zual ṭanpui nan a hlan vek a ni. A pasal Doctor ZR Thiamsanga zawk hi Champhaia awm lai aṭanga NZIP hruaitu President te pawh lo ni tawh hial a ni a. Aizawla a hna vanga transfer a hnih hnuah NZE pawh bia te hial chhan thin a ni leh a, amah erawh chu a hna lamah te a buai tak em avangin a tel hman ta meuh lo va. NZE programme lian tham deuh deuhah te a pasal aiawhin a tel ve ta fo mai a, chuti tang chuanin a pasal post an chiah Treasurer ah thlan a lo ni ta a, tunah hianin term thunna a chelh mek a ni. Tunah hian a pasal fanaute nen kulikawn venga an cheng mek a ni. Pi Helen zai thangkungin sai lo hi mi nehlawm em em a ni a, MZE ah hianin zai mite an ngainat leh thurawn an lak ta ber a ni a, amah hi mi rintlak a ni a, zai mite, thangthar te hianin an ngaina em em a, a ni ang mi tha leh rinawm MZE hruaitu an nei hi MZE General Headquarters chuan a chhuang em em a ni.